Eis Arméi huet méi Chancen, wa se méi attraktiv gemeet gëtt. Wann ech awer elo, an ech hunn déi lescht fënnef Joer an der Défense-Kommissioun matgemeet, héieren hunn, datt en do Saachen decidéiert gi si vun der viregter Regierung, déi d'Arméi net onbedéngt méi attraktiv gemeet hunn, wat ee kritt, wann een an d'Arméi geet, datt dat ënnert dem Mindestloun läit, wat hu mer hei d'Tier gedréint, wou deemools déi Regierung dergéint war, datt en déi Leit, déi frësch an d'Arméi ginn, endlech mol géinge korrekt bezuelt ginn. Dat heescht, mir hätten dat schonn. Wann deemools d'Regierung mat der deemoleger Oppositioun gestëmmt hätt, hätte mer elo schonn Zaldoten, déi géingen emol e Respekt kréien, andeems se géingen dat Geld kréien, wat een och dobaussen um Marché kritt. Déi Arméi kinnt scho méi attraktiv sinn. Dir hat eng ganz CGFP, déi géint Iech demonstréiert huet, well Der mordicus einfach dee Bewäertungssystem do erëm agefouert hutt. Och dat ass eppes. Dir schwätzt déi ganzen Zäit vun der Attraktivitéit vun der Arméi, mee Dir vergiesst awer alleguerten déi Punkte, wou Der falsch gemeet hutt. An dofir mengen ech, et war e bewossten Testballon, wou dës Regierung gemeet huet, fir en obligatoresche Militärdingscht. An ech si frou, dass dobaussen dat ganz negativ ukomm ass an dass Der ganz schnell Är Meenung g'ännert hutt an dass mer haut wäerten iwwert déi eenzel Motiounen dat och endlech wäerte festschreiwen, dass ënnert dëser Regierung keen obligatoresche Wehrdingscht wäert kommen. Dat gesot, géing ech dann dës Motioun zum Vott stellen. Ech maachen de Vott op. An de Vott ass ofgeschloss. D'Resultat vum Vott ass 25 Jo-Stëmme bei 35 Nee-Stëmmen. Dës Motioun ass also ofgeleent. Mat 35 Nee-Stëmme géint 25 Jo-Stëmme bei kenger Abstentioun. Mir dierfen den TICE net privatiséieren, mir dierfen net higoen a soen, den RGTR iwwerhëlt herno eis Netzer am Süden. Eis Netzer am Süden, Dir wësst et alleguerten, sinn immens vill Passagéier, mir brauchen eng héich Qualitéit, mir brauchen héich sozial Standards an dat ka just den TICE garantéieren a mir sollten net higoen an dat op eng privat Entreprise auslageren. Datt déi viregt Regierung deem d'TICE gesot huet, se si forcéiert bis 2030 op Elektrobussen ëmzeklammen. Fir elo ze soen, se kréien et net finanzéiert, ech ginn Iech Recht, datt mer mussen op Elektro ëmklammen, mee mir sollten et awer net forcéieren. A mir sollten net forcéieren, datt herno dofir den TICE muss op RGTR ëmklammen. Deementspriechend hunn ech haut déi Motioun matbruecht, fir dat Schlëmmste vun deene Pläng vun der Regierung nach ze verhënneren. Merci. Déi Verhandlunge si wéi gesot nach amgaangen an dofir géing ech proposéieren, datt mer déi Motioun hei verwerfen. Et lafe ganz wuel Verhandlungen, dofir konnt ee jo och schonn verschidden Elementer gëschter Owend an der Pressematdeelung vun der Madame Ministesch liesen, wéi wann déi schonn esou entscheet wäeren. An dat sinn eben nu mol déi Punkten, dass verschidde Linien op RGTR wäerten ëmgeschalt ginn. Dat sinn d'Schoulbussen, et sinn awer och verschidde Linien. Et ass wouer, dass den TICE méi Budget brauch, mee dee soll e jo elo laut aktuelle Verhandlungen net kréien. An ech mengen net, dass d'Gewerkschaften net wëssen, vu wat se schwätzen, och wann Der dat elo hei ënnerstallt hutt, well et ass genau dat, d'Informatiounslag vu gëschter, wou d'Gewerkschafte gesot hunn, dass dat doten immens bedenklech ass, dass se se och bereet sinn ze streiken, sollt d'Regierung dëse Wee weidergoen. Dofir hätt der Chamber haut gutt zu Gesiicht gestanen, fir ze soen, dass den TICE keng Linnen un den RGTR, also u privater wäert ofginn. Merci. Op alle Fall, dat wat de Moment gemeet gëtt, gëtt an eng ganz aner Richtung wéi dat wat Där hei an der Motioun schreift. Effektiv, dat wat Dir hei schreift ass net am Sënn vum TICE. Merci. Ech maachen de Vott op. D'Resultat vum Vott ass 4 Jo-Stëmmen, 51 Nee-Stëmmen a 5 Abstentiounen. Dës Motioun ass also ofgeleent mat 51 Nee-Stëmme géint 4 Jo-Stëmme bei 5 Abstentiounen. Et ass eng bewosst Kennzeechnung, déi muss stattfannen, eng Transparenz vun de Lëtzebuerger Produkter. Dat ass deen eenzege Wee fir eis, fir datt mer d'Produkter un de Konsument bréngen. An dozou gehéiert och eng Verbesserung vun der Transparenz. Dann ass vläicht e Logo vun engem Lëtzebuerger Supermarché drop an dann dréit een awer vläicht d'Zoossiss ëm an dann ass e BE-Kennzeechen drop. An ech hat dat an de leschte fënnef, sechs Joer schonn öfters hei gesot, mir hätte gär QR-Code drop. dass ee ka ganz bequem noliesen, de ganze Produktiounsverlaf, d'Ingredient, all Méigleches, wat iwwerhaapt an deene Produkter dran ass a wou se hierkommen, well ech mengen, d'Produzente schreiwen och ëmmer méi bewosst méi kleng. An da muss de Stat och higoen, fir eis Piraten, souguer e Mindestpräis garantéieren, fir dass de Bauer seng Wuer ka verkafen. A wann dee Mindestpräis um Marché net erreecht ass, dann ass et fir eis, dass de Stat muss agräife fir déi Wueren ze garantéieren. Zur Liewensmëttelverschwendung, an do hunn ech eng Motioun matbruecht, dat ass och en Thema, wat ech schonn an deene fënnf, sechs Joer öfters hei ubruecht hunn, an ech hoffen, dass ech bei der neier Regierung dorop oppen Ouere stoussen, well et deet mer ëmmer wéi, wa mer Produkter hunn, déi nach gutt sinn an déi ginn ewechgeheit, während mer op där anerer Säit Leit hunn, déi sech näischt kënnen kafe fir z'iessen. Dofir hunn ech haut eng Motioun matbruet, déi e bëssen an d'Richtung geet vum franséische Modell, fir hinzegoen, dass en d'Supermarchéë mussen déi Produkter, déi nach gutt sinn, enger Asbl zur Verfügung stelle fir Leit, déi sech d'leider net leeschte kënnen. Merci. Wa mer e Präisdeckel maachen, Dass dat sollt si fir den normale Stot. No der LSAP-Pressekonferenz war nach e Reportage vun Iech vu 25.000 Kilowatt. Also, ech verstinn net, wéi ee 25.000 Kilowatt als Privatmann ka verbrauchen. Mir Piraten, Dir sidd do vläicht anerer Meenung als LSAP, soe ganz kloer, Do ass Stopp! Mir hunn ëmmer hei gesot, eng Piscine, Sauna, wat net nach alles, soll net finanzéiert ginn. Also, wa gehollef soll ginn, dann an engem Deckel vun deene 25.000, deen schonn ze héich ass. Mir trëppelen elo leider hei op eng Brems fir déi ganz ëmweltfrëndlech Technologien. Leit, déi op eng Wärmepompel oder en Elektroauto ëmgeklomme sinn, sinn déi wou hei bestrooft ginn. Villäicht wollt d'CSV-DP déi jo och Bewosst bestrofen déi Netzkäschten. Ma ganz einfach, andeems Dir higeet an Dir maacht de Stroum méi deier an Dir defavoriséiert déi modern Technologië wéi eng Wärmepompel oder en Elektroauto an Dir krut vun der Press virgerechent, dass den Elektroauto net méi favorabel ass par rapport zu engem Pëtrol, also Diesel oder Bensinn, also hutt Der ganz kloer e Signal gesat géint déi Techniken. D'Stroumnetz ass eng wichteg Infrastruktur an ech hu vollst Verständnis dofir, datt Der den Ausbau wëllt finanzéieren. Et muss een awer do éierlecherweis och soen, datt Creos schonn de Staat als mat gréissten Aktionär huet, net direkt, Mee iwwert Encevo hutt der a sech dat gréisste Matsproocherecht. Dat heescht, et ass och eng politesch Méiglechkeet, en Hiewel do, fir ze soen, dat Netz gëtt esou ausgebaut, wéi et soll sinn, ouni de Bierger weiderhin ze belaaschten. Och wann déi iwwer verschidden SA-Firme gedeelt ass, wär awer déi Méiglechkeet do, well dat an enger staatlecher Hand ass. Miranda, ech mengen Dir hutt en Nerv getraff. Ech mengen net, datt alleguerten d'Ënnerschrëfte genau op déi Primm ënnerschriwwen hunn, mee dass e se éischter deen, dat Thema, wat Der och ervirbruet hutt, dass vill Eltere Problemer hu fir mat de Kanner iwwer d'Ronnen ze kommen, dass éischer dat den Nerv ass, wou Der getraff hutt, well dat ass nu emol e Fall. An et ass ganz vill Leit, déi engem dat och erzielen, well et ass net esou, dass een automatesch déi gratis Servicer an enger Maison relais oder esou kann an Usproch huelen, well déi meescht Gemenge keng Plaz hunn. Dat ass einfach esou. Da ginn déi Leit, déi scho wéineg Geld hunn, ginn gedréckt op de private Marché fir Crèchen, wou se dann herno immens héich Rechnunge kréien an an den Däiwelskrees kommen, dass se dann herno beim Office social landen. An dat ass nu emol e Fakt hei am Land an dat ass ee vun de grousse Problemer. Ech mengen Är Petitioun huet dat ugeschwat, wat vill Leit um Häerz hunn, dass se, virun allem Famillje mat engem gerénge Revenu, Problemer hunn, fir adequat mat hire Kanner kënnen hei am Land ze liewen. An dofir Ech mengen, wann ech och richteg verstanen hunn, och vun der Politik wäert net onbedéngt elo grouss Freed fir dës Primm entstoen herno als Fazit. Mee wann een awer de Wee kinnt goen, an dat ass vläicht dee Wee, wou Der mat der Petitioun wollt erreechen, datt de Leit mat Kanner awer gehollef gëtt zu anere Méiglechkeeten, aner finanziell Entlaaschtungen. Mir sinn och net ëmmer e Frënd derfir, datt een alles cash muss ausbezuelen, well ech awer och do gesinn, datt awer heiansdo Leit e bëssen Abus gedriwwe gëtt, mee datt een de Leit awer kinnt Hëllefen, konkret fir mat hire Kanner, wär der da schonn e bësse méi zefridden de Moien, wann der géingt erausgoen an dass mer awer op d'mannst e Message hätten, dass ee kinnt soen, mir wäerten de Kanner an Zukunft méi hëllefen. Alt nees diskutéiere mer driwwer, dass de Stroum ferm méi deier ginn ass, ob dat elo hei no 25 Stréch 35 Prozent. Sinn ass eigentlech deem, wou d'Geld net huet an et herno bezuele muss, zimlech egal. En hätt nämlech gären eng Hëllef. An dat Schlëmmst derbäi ass, dass en déi fest Freeën op är Rechnungen och nach an d'Lut gaange sinn. Dat heescht, souguer wann der doheem net kart oder d'Lut net umat, kënnt der mol net spueren, well déi fest Freeën esou héich sinn. Mir trëppelen elo leider hei op eng Brems fir déi ganz ëmweltfrëndlech Technologien. Leit déi op eng Wärmepompel oder en Elektroauto ëmgeklomme sinn, sinn déi wou hei bestrooft ginn. Villäicht wollt d'CSV-DP déi jo och bewosst Bestrofen. Déi Netzkäschten, déi Netzkäschten, déi Netzkäschte sinn en Erbarmen. Ech kann Iech dat och kuerz erklären, Här President, mä d'Zäit just. Mä ganz einfach, andeems Dir higeet an Dir maacht de Stroum méi deier an Dir defavoriséiert déi modern Technologië wéi eng Wärmepompel oder en Elektroauto an Dir krut vun der Press virgerechent, dass den Elektroauto net méi, Favorabel ass par rapport zu engem Pëtrol, also Diesel oder Bensinn. Also hutt Der ganz kloer e Signal gesat géint déi Techniken. An, Här President, dat war 30 Sekonnen. D'Netzkäschten, wéi se se geholl hutt, sinn e Feeler. Virun allem, an do kommen ech nach eng Kéier op d'Argument, dat ass nämlech e weidert Argument, wann Der Ären Elektroauto doheem luet, leit en nämlech direkt iwwert Ären Netzkäschte wou Der op 3 Kilowatt gesat hutt, wat awer bei kengstem Elektroauto Wäert d'Duer goen, ausser dir loosst en 3 Deeg stoe fir eng Kéier opzelueden. An déi Netzkäschte vun 11 Cent sinn e Feeler gewiescht an déi hätten net sollte kommen. Mir haten iwwregens eng Léisung proposéiert an der leschter Diskussioun hei, dat war, datt d'Akkuen och elo e Subsid solle kréien, well d'Akkuen hunn e Subsid, wann der se mat der Solaranlag matbestellt. Wann der se awer elo nobestellt, well jo elo de Stroum an d'Lut gaangen ass, hutt der kee Subsid. An ech hoffen, datt den Här Minister, dat an Zukunft wäert berécksiichtegen an och d'Akkuen elo nodréiglech, wann ee se willt abauen, engem Subsid versäit, wéi dat bei der Anlag de Fall gewiescht wär. An dat anert ass e Risiko, wou Der agitt, e politesche Risiko. Mir hunn et elo hei vum adr héieren, ech hat mer zwar d'Notiz den AfD opgeschriwwen, well déi an Däitschland dat Argument benotzt hunn, den adr huet et haut och benotzt, datt et eng Relatioun wär tëscht Russland, Ukrain an esou weider, fir datt een d'Stroumpräisser Géing an d'Luut. An dat ass iwwregens e ganz geféierleche Mix wou Populiste benotzen. An dat huet an Däitschland leider fonctionnéiert. Do ass de Stroumpräis och, dat ginn ech zou, méi héich an d'Luut gaangen, wéi dat zu Lëtzebuerg de Fall ass. Mee et huet awer fonctionnéiert, dass d'Populiste genau dat benotzt hunn an enger Relatioun hiergestallt hunn, déi net stëmmt mat Russland an Ukrain. An dat ass e ganz geféierleche Mix. An do sollte mer politesch och drop oppassen, dass zu Lëtzebuerg d'Stroumpräisser net an d'Luut ginn, well mer hunn elo gemierkt, dass den adr genau déi selwecht Klack Bruecht huet. Fir eis Piraten ass et och ganz kloer, wa mer e Präisdeckel maachen, datt dat soll si fir den normale Stot. Ech weess, do waren elo Reportagen no der LSAP-Pressekonferenz, war nach e Reportage vun Iech vu 25.000 Kilowatt. Also, ech verstinn net, wéi ee 25.000 Kilowatt als Privatmann ka verbrauchen. Mir Piraten, Dir sidd do vläicht anerer Meenung als LSAP, soe ganz kloer, do ass Stopp! Mir hunn ëmmer hei gesot, eng Piscine, Sauna, wat net nach alles, soll net finanzéiert ginn. Mir hunn deemools schonn déi 25.000 zum Deel als ze héich ugesinn an eisen Diskussiounen. Lo sidd Där komm mat deene 25.000, dee soll och nach gehollef kréien. Dat gesi mir net esou. Also wa gehollef soll ginn, dann an engem Deckel vun deene 25.000, dee schonn, ze héich ass. D'Stroumnetz ass eng wichteg Infrastruktur an ech hu vollst Verständnis dofir, datt Der den Ausbau wëllt finanzéieren. Et muss een awer do éierlecherweis och soen, datt Creos schonn De Staat als mat gréissten Aktionär huet net direkt, mee iwwert Encevo hutt der a sech dat gréisste Matsproocherecht. Dat heescht, et ass och eng politesch Méiglechkeet, en Hiewel do, fir ze soen, dat Netz gëtt esou ausgebaut, wéi et soll sinn, ouni de Bierger weiderhin ze belaaschten. Och wann déi iwwer verschidden SA-Firme gedeelt ass, wär awer déi Méiglechkeet do, well dat an enger staatlecher Hand ass. Jo, et mussen elo schnell Léisungen hier, well, ech hunn et virdu bei der Motioun gesot, beim Office social landen ëmmer méi Dossiere vu Leit, déi hir Rechnung leider net bezuele kënnen. An dofir wär et wichteg, dass deene Leit elo schnell gehollef gëtt. A mir wëllen net jidderee forcéieren, deen an déi Problemer kënnt, fir herno musse bei en Office social ze goen. Mee kommt, mir maachen e korrekte Präisdeckel, fir de Leit elo ze hëllefen. Merci. Also d'Iesswueren ass méi wéi Geld an et ass dat Wichtegst, wat mer am Liewen hunn. Ech sinn och frou, dass mer haut eng Diskussioun kënne féieren, déi e bësse méi roueg ass an e bësse méi souverän, wéi dat virun zwee, dräi Joer vläicht hei de Fall war, wéi mer an d'Chamber komm sinn a Protester virun der Dier waren, wa mer iwwer Agriculture geschwat hunn oder Stiwwelen laanscht d'Stroosse stoungen. Ech fannen, dass déi nei Regierung do eng gutt Aarbecht mécht an dass mer och mam Christophe Hansen elo gutt Opgestallt sinn. Lo muss just na geliwwert gi vun deem, wat d'Madame Hansen an den Här Hansen bis elo an de Riede versprach hunn. Vun eis aus geet de Respekt un alleguerten d'Baueren, déi et op sech geholl hunn, fir eis mat Liewensmëttel ze versuergen, a virun allem un d'Jugend, déi un de Beruff gleewen an dee Beruff wäerten ergräifen. Et ass. Kee Geheimnis, ech sinn och ee vun deene gudde Konsumente vun de Liewensmëttel. Ech si kee Virbild, well ech wahrscheinlech och ze ongesond konsuméieren, ob dat Lëtzebuerger Produite sinn oder wéi bekannt och emol heiansdo Fastfood. Mir Pirate sinn awer der Meenung, datt et net un der Politik soll sinn, virzeschreiwen, wat een ësst, wéini een ësst a wéi datt ee soll liewen. Fir eis Piraten ass déi Fräiheet ganz wichteg, och wann een transparent dofir suerge soll, wéi eng Produiten ee benotzt an ësst. Lëtzebuerger Liewensmëttel hunn eng besser Qualitéit a Lëtzebuerger Liewensmëttel solle sech net op de Marché aloosse fir mam Präis matzehalen, well dat ass eppes wat een ni gewanne wäert. Et ass eng bewosst Kennzeechnung, déi muss stattfannen, eng Transparenz vun de Lëtzebuerger Produkter. Et ass deen eenzege Wee fir eis, fir dass mer d'Produkter un de Konsument bréngen. An dozou gehéiert och eng Verbesserung vun der Transparenz. Well heiansdo, wann een an de Supermarché geet, ass et awer e bëssen irreführend, Dann ass villäicht e Logo vun engem Lëtzebuerger Supermarché drop an dann dréit een awer villäicht d'Zoossiss ëm an dann ass e BE-Kennzeechen drop, wou d'Leit sech da geduet hunn, ah, eppes Guddes ze maachen a villäicht e Lëtzebuerger Produit ze kafen, well do dann den Design op Lëtzebuergesch ass, mee awer d'Wuer, déi dran ass, eng aner ass. Dat ass eng Transparenz, déi mer musse schafen an ech hat dat an de leschte fënnef, sechs Joer schonn öfters hei gesot, mir hätte gär QR-Code drop. dass ee ka ganz bequem noliesen, de ganze Produktiounsverlaf, denken dir un all Méigleches, well, also ech gesi jo elo nach gutt, mee och fir mech ass et ëmmer méi schwiereg, fir hannendrop ze liesen, wat iwwerhaapt an deene Produkter dran ass a wou se hierkommen, well ech mengen, d'Produzente schreiwen och ëmmer méi bewosst méi kleng. Dat selwecht an de Restauranten. Hautzedaags geet een an e Restaurant, et weess een net, ob een do e Lëtzebuerger Büfftei kruet, en hollänneschen oder e belschen. Och do fir eis muss Transparenz kommen. Et muss ganz kloer an der Koart gekennzeechent sinn, wou datt d'Wueren hierkommen. Jo, déi eng Spaghetti kascht dann eben 10 Euro, mee mer wësse jo emol net, wou säi Fleesch hierhuet, fir seng Bolognese ze maachen. Deen aner, dee vläicht Lëtzebuerger Fleesch benotzt huet, dee verkeeft se op 15, 16 Euro. Mä da kommen, mir kennzeechnen dat och. An dat ass net nëmmen, datt mer déi kennzeechnen, wou Lëtzebuerger Fleesch hunn, mee mer mussen awer och déi kennzeechnen, wou kee Lëtzebuerger Fleesch hunn. Well do läit de Krux, well verschiddener kennzeechnen jo fräiwëlleg, mee dat bréngt der dann näischt, wann déi aner et net kennzeechnen. Dat selwecht an de Metzlereien. Oft geet ee jo mat guddem Gewëssen an d'Metzlerei. Et ass awer leider do oder bei ville Metzleren esou, datt een an der Théik guer net gesäit, wou d'Wuer hierkënnt. Do muss ech da soen, an de Supermarchéë sinn et der, déi op de Verpackungen zeguer schreiwe ganz genau, wéi e Bauer, wéi en Duerf et war. Dat ass virbildlech. Bei de Metzlereien ass dat leider net ëmmer ze fannen. An dat ass e Wee, wou mer och mussen Verbessere fir dass déi Transparenz hiergestallt ass, wann een lokal an d'Epicerie oder a bei de Metzler geet, dass een do och direkt weess, wou kënnt mäi Poulet, wou kënnt mäin Randfleesch hier. Dann Staat a Gemengen, also ech hunn de Mond fusseleg geschwat wéi ech deemools nach am Gemengerot war, dass mer an de Maison Relaisen an an de Crèchë solle méi lokal Produkter huelen. Ech krut ëmmer gesot, dat geet net, maache mer net. Dat ass awer eng Piste wou mer solle weider verfolgen. Ech weess, dass mer net all Produkter zu all Zäit kënnen hu fir d'Maison Relaisen an dat wat staatlech ass, mee mer mussen awer higoen an et op d'mannst probéieren. An mer mussen de Baueren et méi einfach maachen. Dir hutt virdrun d'TNS Ilres ugeschwat. De gréisste Problem ass d'Bürokratie an ech mengen, dat ass déi gréissten Herausforderung, wou d'Madame Hansen huet an och den Här Hansen an der Europa, fir dat ewech ze kréien, well et kann net sinn, dass de Bauer herno méi Zäit virum Schirm wéi am Stall verbréngt. An da muss de Staat och higoe fir eis Piraten souguer e Mindestpräis garantéiere fir datt de Bauer seng Wuer ka verkafen. A wann dee Mindestpräis um Marché net erreecht ass, dann ass et fir eis, datt de Staat muss agräife fir déi Wueren ze garantéieren. Dann den Déiereschutz. Deen ass fir eis immens wichteg. A fir eis ass et dofir och wichteg, datt Lëtzebuerger Produkter verkaf ginn, well mer der Iwwerzeegung sinn, datt wann Lëtzebuerger Baueren hir Produkter verkafen, do vill méi Déiereschutz dran ass, wéi wa mer dat aus dem Ausland bëlleg importéieren. Dann, Liewensmëttel sollen och op eis Gesondheet oppassen. Mir haten déi Diskussioun schonn dës Woch mat enger Motioun vun déi Gréng. D'Liewensmëttel dierfen eis net krank maachen. Mir musse ganz genau kucken, wéi eng Zousazstoffer datt en dra komme, wéi eng Medikamenter d'Déiere gesprëtzt kréien, wat en d'Baueren um Terrain uwenden. Immens wichteg, well dat mécht herno de Konsument krank, an ech mengen, dat wëll guer keen. Dann bei de Schoulen. Mir mussen do usetzen, dass vu jonk un d'Konsumente sensibiliséiert ginn, fir gesond Produkter an och regional Produkter ze huelen. A firwat net mat de Schoulen och emol kucke goen? Ech weess, dass bei eis ass, zu Rolleng ass dat elo e bësse méi einfach, de Bauer ass vis-à-vis vun der Primärschoul, do ass et méi einfach, mee firwat net emol an d'Betriber kucke goen an de Kanner dat direkt nobréngen. Dann eng ganz grouss Suerg wou mer hunn ass Mercosur. Mir gesinn, dat wäert de Landwirtschaftsmarché an Europa, och zu Lëtzebuerg, op d'Kopp geheien. D'Ëmweltbelaaschtunge si ganz anescht an déi wäerten och Weider steigen, wa mer de Mercosur sollten ënnerschreiwen. Et ginn och Etüden, déi besoen, dass 25 Prozent vun de Betriber an Europa, ech ginn dann aus, dass d'Zuel an Lëtzebuerg ähnlech wäert sinn, kinnten, virun allem déi Kleng, kinnte verschwannen, sollt Mercosur ënnerschriwwe ginn. Dat heescht, ech warne ganz kloer virdrun, iwwerleet Äech nach eng Kéier, ob Der de Mercosur do wäert matdroen. Also mir Pirate wäerten et net maachen, virun allem, well mer duerno, wann d'Betriber bis zougemeet hunn, ofhängeg sinn. Dann zur Liewensmëttelverschwendung, an do hunn ech eng Motioun matbruecht. Dat ass och en Thema, wat ech schonn an deene fënnf, sechs Joer öfters hei ubruecht hunn, an ech hoffen, dass ech bei der neier Regierung do op oppen Ouere stoussen, well et deet mer ëmmer wéi, wa mer Produkter hunn, déi nach gutt sinn, an déi ginn ewechgeheit, während mer op där anerer Säit Leit hunn, déi sech näischt kënnen Kafen fir z'iessen. Dofir hunn ech haut eng Motioun matbruet, déi bëssen an d'Richtung geet vum franséische Modell, fir hinzegoen, dass en d'Supermarchéë mussen déi Produkter, déi nach gutt sinn, enger Asbl zur Verfügung stelle fir Leit, déi sech d'leider net leeschte kënnen. Merci. Mir dierfen den TICE net privatiséieren. Mir dierfen net higoen a soen, den RGTR iwwerhëlt herno eis Netzer am Süden. Eis Netzer am Süden, Dir wësst et alleguerten, sinn immens vill Passagéier, mir brauchen eng héich Qualitéit, mir brauchen héich sozial Standards an dat ka just den TICE garantéieren a mir sollten net higoen an dat op eng privat Entreprise auslageren. Dass déi viregt Regierung dem TICE gesot huet, si si forcéiert bis 2030 op Elektrobussen ëmzeklammen, fir elo ze soen, se kréien et net finanzéiert, ech ginn Iech Recht, dass mer mussen op Elektro ëmklammen, mee mir sollten et awer net forcéieren a mir sollten net forcéieren, dass herno dofir den TICE muss op RGTR Ëmklammen. Deementspriechend hunn ech haut déi Motioun matbruecht, fir dat Schlëmmste vun deene Pläng vun der Regierung nach ze verhënneren. Merci. Déi Verhandlunge si wéi gesot nach am gaangen an dofir géing ech proposéieren, dass mer déi Motioun hei verwerfen. Et lafe ganz wuel Verhandlungen, dofir konnt Dir jo och scho verschidden Elementer gëschter Owend an der Pressematdeelung vun der Madamm Ministesch liesen, wéi wann déi schonn esou entscheet wären. An dat sinn eben nu mol déi Punkten, dass verschidde Linien op RGTR wäerten ëmgeschalt ginn. Dat sinn d'Schoulbussen, et sinn awer och Verschidde Linien. Et ass wouer, datt den TICE méi Budget brauch, mee dee soll e jo elo laut aktuelle Verhandlungen net kréien. An ech mengen net, datt d'Gewerkschaften net wësse vu wat se schwätzen, och wann Der dat elo hei ënnerstallt hutt, well et ass genau dat d'Informatiounslag vu gëschter, wou d'Gewerkschafte gesot hunn, datt dat doten immens bedenklech ass, datt se se och bereet sinn ze streiken, soll d'Regierung dëse Wee weidergoen. Dofir hätt der Chamber haut gutt zu Gesiicht gestanen, fir ze soen, datt den TICE keng Linnen un den RGTR, also u Privater, wäert ofginn. Merci. Op alle Fall, dat, wat de Moment gemeet gëtt, geet an eng ganz aner Richtung wéi dat, wat Der hei an der Motioun schreift. A effektiv, dat, wat Dir hei schreift, ass net am Sënn vum TICE. Merci. Ech maachen de Vott op. D'Resultat vum Vott ass 4 Jo-Stëmmen, 51 Neestëmmen a 5 Abstentiounen. Dës Motioun ass also ofgeleent mat 51 Neestëmme géint 4 Jo-Stëmme bei 5 Abstentiounen. Eis Arméi huet méi Chancen, wa se méi attraktiv gemeet gëtt. Wann ech awer elo, an ech hunn déi lescht 5 Joer an der Defense-Kommissioun matgemeet, héieren hunn, datt do Saachen decidéiert gi si vun der viregter Regierung, déi d'Arméi net onbedéngt méi attraktiv gemeet hunn, wat ee kritt, wann een an d'Arméi geet, datt dat ënnert dem Mindestloun läit, wat hu mer hei d'Tier gedréint, wou deemools déi Regierung dergéint war, datt en déi Leit, déi frësch an d'Arméi ginn, endlech emol géinge korrekt bezuelt ginn. Dat heescht, mir hätten dat schonn, wann deemools d'Regierung mat der deemoleger Oppositioun gestëmmt hätt, hätte mer elo schonn Zaldoten, déi géingen emol e Respekt kréien, andeems se géingen dat Geld kréien, wat een och dobaussen um Marché kritt. der Arméi kinnt scho méi attraktiv sinn. Dir hat eng ganz CGFP, déi géint Iech demonstréiert huet, well der mordicus einfach dee Bewäertungssystem do erëm agefouert hutt. Och dat ass eppes. Dir schwätzt déi ganzen Zäit vun der Attraktivitéit vun der Arméi, mee Dir vergiesst awer alleguerten déi Punkte, wou Der falsch gemeet hutt. An dofir mengen ech, et war e bewossten Testballon, wou dës Regierung gemeet huet, fir en obligatoresche Militärdingscht. An ech si frou, dass dobaussen dat ganz negativ ukomm ass an dass Der ganz schnell Är Meenung g'ännert hutt an dass mer haut wäerten iwwert déi eenzel Motiounen dat och endlech wäerte festschreiwen, dass ënnert dëser Regierung keen obligatoresche Wehrdingscht wäert kommen. Dat gesot, géing ech dann dës Motioun zum Vott stellen. Ech maachen de Vott. Op an de Vott ass ofgeschloss. D'Resultat vum Vott ass 25 Jo-Stëmme bei 35 Nee-Stëmmen. Dës Motioun ass also ofgeleent, mat 35 Nee-Stëmme géint 25 Jo-Stëmme bei kenger Abstentioun.